uwacca. En aye ni, Wan Acholi lwo gin tye ka lego lega mapat pat, ento gin legagi weng ma gilego-ni gin pe nongo gin ma gin tye ka lego kit ma yam kwariwa ka gin gulego ci gin nongo en igamo legagi ci iminigi jami weng kwariwa onongo bito. Ento kubedi kakal. Lwor kaka coli. Dong gilego, ento. Gin pe iminigi gin ma gin gulego. Dong ka gin pe imiyogi gin ma gulego. Ma nyuto ni ngat ma tye ka miyo ki wan jami dong ki i nge kwariwa dong lapiny onyo tipo marac. En aye dong miyo jami ma wan watye ka kwo kwede. Kaka alwor, atamo wun wungeyo ni kwariwa onongo kit ma gilego kwede. Ma Tibuni tyero wacca ni onongo gilego maber, en lega ni eno, en aye Tibu tyero wacca ni, Waccigi, in ma in iwoto, wan olwongi, in iwoto. I abila pa kaka alwor, Ka awaco kit man, abila pa kaka lwor gilukke ni abila pa labongo gin gigi pi atamo acholi. Gin ma tyeko myero ongey bene ene ni wot ma an awoto ne pe awoto i lobo acholi keken, awoto i lobo pa lwor wu weng. I abila pa labongo gin gigi pi abedo i wang lee, otera i wang lee, otera i aluu, i tipo ma pat pat pat pat pat ma i aluu. I kare ma aa ki i wang lee, nino ca awacowu ni. Lakwatwu madit, Archbishop, eni-ni woko rac. Timwu kwongo tera tyen aryo mapapat. Me aryone-ni dong an en dong obino nonga. Tyen lokke ni timwu ngeyo jami weng ma wan wamito. En aye atingo waco ni, Wacigi ni gin tye ka lega, ento pe ginongo gin ma gilego. Wan walego ngo? Wan walego gin ma oweko Wan wakwo kede i wi lubo kan maber. Walego yot kom. Walego ni tipo myero kuminiwa. Gin acama. Walego ni tipo myero kuminiwa yom cwiny. Walego ni tipo myero gwokwa ki i kom lumonewa. Walego ni tipo myero ominiwa litino, wanywal litino, komgi obed mayot. Wan olego ni tipo myero guminiwa wan wubed lutela me telo luwotwa en jami-ni eno-ni weng. Ka dong wan pe wanongo, ci Lubanga owaco ni, Gin ma ka wun wulega dong pien wulego marac an pe aminiwu, ngat ma miniwu en aye lapiny onyo tipo marac ma tye i ngom kany. Pien an Lubanga jami weng ma myero wun wuti kwede wek obed maber i ngom kany, jamine weng tye i ngom kany. Ento ka in pe ilego, kita wun pe wungeyo lek kunene, lekka-ni wek aminiwu. Ci an aloko ngeya ki wun i legawu woko. Ci dong ka an aloko ngeya, ngat ma lamone ma tye i ngom kany ma oyako jammi Oyako jamina. En waco ni jamina mege ma yako gubu gubu en aye lapiny. En aye oweko. Wun kakalwo, kakacoli, nino ducu wawaco ni. Tibu aye loyo ngom kany. Eh? Ngom eni gin ma loyo en aye spirit. Spiritual world aye loyo ngom kany. Eh? Timo pa Lubanga ki timo marac ma nyuto ni tin lok eni ni lok matek en aye lok me lega. Ee, wun wuwinyo yang Yecu bene ma obino i lobo ni waco ki jone ni wun wulego, ento pe wunongo, pien wulego marac. En aye lok ma tin timo tin owacca ni myero awocciwu. Dong, ka in dong pe inongo gin ma in imito-ni pien en ilego marac, Dong ngat a pe omiyo jami, ngat a komedo tye ka miniwa jami. Wan kaka lwo, kaka coli. En aye lapiny tye ka miniwa jami. Lapiny tye ka mino jami weng ma wan omito, ento pe. Pe Lubanga. Jami ma lapiny miyo-ni, en dong miyo ka rem. In imito lonyo. Lapiny tye ki jone. Ee, lapiny tye ki luticce. Ee, lapiny tye ki luticce. Luticce-ni woto, gin woto i wi lobo weng, gingiyo nga ma tye ka mito jami. Ee, In imito lonyo? Bino bota in lacat wil. In imito lonyo? Ne, amito lonyo. Ka imito lonyo. Mi jami ma kit man, kit man, me, kit man, kit man, kit man, wek in inong lonyo. Kaka lwongo dano miyo gin ma tipo marac imito. Ci en mini gin ma in imito-ni. Ka omini gin ma en, in imito-ni, omini lonyo-ni. In inong. En bene cwali jami-ni pien tye ki tipo, kit awacci ni en aye gin loyo i lobo. Tye ki ker weng in ibinongo lonyo ni eni ni kit mukene limi dong tye wa i account ni, kit mukene in ibinongo ni idonyo i ote kit man inongo ni limi dong dong tye pong ki ot. En aye pol kare bene kit mukene ma awinyo kit mukene dano ni lim dong gubedo icara pe kiketo i bank, pe kiketo ki i bank lim dong jone eni gamene ma gubedo ni dong limgi dong gibedo kede i ot eeh. Pol dano ma tye ka miti ki lim dong tye i ot. Lim ma tye i ot i kin okene bene nongo lim ma gin tibu-ni marac-ci aye tye ka miyo. Ka dong en omiyo lim-mi eni-ni, en mito jami ma nyen omyero in imine. Pien en tye obino me neko dano. En dong lego gin ma pire tek, ma welle tek, en iremo jamine pole weng ma tibu miyo-ni. Tipo marac imito-nu en mito remo. Remo pa lub dano ma Lubanga ocweyo. Pien wun wuti mabuc, wun wu ma myero ominwu jami, Lubanga ma myero ominwu jami dong pe romo miyowu. Ngat marac-ci dong waco ni, Oke, mina remo. Ka imito nyodo, in iloko ki remo pa dano. Ee, atamo ni wun ma yang con wa i kare ka kwariwa onongo wuneno in icero ni, An amito ni cammi oceki. Amito ni an camma guceki. En waco ni, Ojok, Ka imito cam oceki. Yat en, cito ipit gangi. In icito ipito yat. Ka in ipito yat-ti, en waco ni yat-ti eni ka ipito ki nek gweno, in icako neko gweno ki yat-ti, ooni inek dyel. Ka in icako neko dyel ki gweno, wa inek dyang, in dong ia, dyang dong pe aromo neko, dong odoko dito. Wii dong ngo pi dyangi dong doko lit-ti? En dong waco, Ok, ka in dong idek pi dyang dong ba, Ma kun jamini weng an aye in ibinone amini yat, yat, yat ceko cam. Onongo Lubanga aye omini yat ceko cam-mi. En dong mini, cako dong kwanyo dano, cako neko litinni dong. Neko litinni, neko litinni, neko litinni, neko litinni, neko litinni. Kaka lwok, kaka Acholi, tin gin ma Tim owaco ni. Pwony dano kit me lega. Tin an abipwonyowu kit ma omyera wun wuleg kwede wek wun Acholi peko ma wun wutye iye-ni oa. Peko ango ma Acholi tye iye? Acode tye ki peko me cam. Acode tye ki peko me two. Acode tye ki peko obedo gin te yub pii calo mabuc. Gibedo i lobo giguci guci. Lobo ma Acholi kaka lwo tye ka bedo iye ni gin tye ka bedo macalo pii. Yomcwiny pe. Gimito kuc. En aye gin man timo tin. owacca ni. Waccigi ni gin gucat lega me ada. Lega me ada ma en iwinyo en aye kit ngano myero pwonyowu kwede. Ka wulego, wun wuleg kit man. Icako yubo cwinyi, cwiny in, ki icako yubo komi, iyubo komi bedo maleng. The physical body, kit ma Munu waco kwede, komi ma nenni woko-ni. Ka ibicito ka rwotte ki tipo. Imito cito ka rwotte ki tipo. Imito bako dugi bot tipo. Wek tipo gukonyi. In iyubo cwinyi bedo maleng. Iyubo komi, ilwoko komi obedo maleng. Ma nyuto ni, ka in imito bako dugi i otti, kong iwek cwinyi obed aleng ka ibicito ka rwotte ki tiponi. Cwinyi cako bedo maleng nining? Tipo ni, Nino ca an aminiwu cikke kong. An cik pa tipo dong wun wungeyo cikke ma en mito ni ni in omyero iwore ka ikwanyo weng, ka ibalo bal, gony laworio, eh, ka ikwalo kwor tit, ka en cikke eno ni. Yubo cwinyi bedo maleng. Ka dong oyubo cwinyi itye maleng ci in dong. Icak bako dogi. ni Lubanga, Ika ilego lek kit man. Ka dong nongo in iyubo cwinyi, ci ilego dong kit man. Ikwongo leko pi en timo tipo tipo me tekwaro-ni. En cung i kom ni dano pe to. Dano pe to. Kit ma dano pe to-ni, in ikwongo bako dugi bot jo ma dongo ma i gang, kwaru, wuru, Dari. Ma dong kwogi peke. I kwongo ki en. Eh? I kwongo ki bako dugi. Jo ma oto madongo giga. Ni un en ba. An. An ojok. Lakwao kulu. Gange eni mikwu. Tin an abino botwu. Ki peko na. Macalo kit man, kit man, kit man, kit man, kit man. Wukonya, wutim be, wukonya. Ka ibako dugi, ilwongo dong bako dugi bot kwaru. Ibako boti dugi bot tipo madit. Ka in lakoc, myero icako bako dugi bot lokka, pien lokka en aye jok ma lakoc madit. Iwaco lokka in ya ituc me konyo wan lukoc. Konywa, konya, nen kit agang tye kede, nen kit litino tye kede, litino tye ka powu.

Cik atiko ni dwong ata kit ma yam otuc kwede bot kwariwa. In ka icito ikwo yubo cwinyi ma nongo ineno cik-ki eoni. Ka idaro wun awuna ceng pe opoto dong loki cwinyi. Ka wun dong wan kubedi ni kaka lwo kaka coli wucako bako dogi kit eno. Lalega acel madit ma myero okony kaka. En aye lalega ma kicimo idog Kaka kacel acel ma gin cito ka bako doggi bot Lubanga jojoka malo, ma en bedo i abila madit pa kaka, kaka kacel acel tye ki abilagi. Abila-ni tipo me tekwaro oyero jo ma gin omyero guter cam bot tipo-ni wek gurwatte ki tipo-ni. Macalo koc adawoco bwoyo

Keken en aye gicito ka bako dog, nongo bako dog ocakke kika. Jone bene ka cito. En cik acel ma en tye rwac awacciwu, gin omyero oyub. Cwinygi ki komgi ma woko. Kom ma woko ni, Ka in ibicito i te tipo madit, icito i kulu ilwoko komiwu liweng maleng, ilwoko komiwu weng, ento pe ilwoko komi ki cabun, pe itiyo ki cabun namono. Ilwoko komi weng, ngolo lwiti o, lwiti weng myero ingolo, ngol lwiti weng, jwa anagi weng, ilwoko komi maleng ka icako cito ka teto teto tiponi ite got onyo ka ma en tye iye dog kulu onyo yat. In latedo, ibako dogi pi kakadu weng. In ibako dogi pi kaka weng. Ka dong in ibako dogi, ma nyuto ni. Lega ocakke ki i ot. Ocakke ki i famili. Ocakke ki i famili. Ocakke ki i famili. In famili kacel acel en ma in ibako dogi-ni, myero bene myero inge ni abila matidi tidi pa tibu-ni myero in iket i gang. Abila myero obed i gang ka ma in icito irwatte kwede ki tibu-ni me yubo cwinyi, ilwoko komiwu maleng. In ma in ma itye i gang-ni, gang kacel acel omyero obed kite-nu. Ikato woko ibako dogi i abilani. Kaka luwo kaka acoli, man aye tin gin ma Tibu wacca ni. Dano tye ka lega, dano tye ka bako doggi. Lega en aye bako dog, ento pe ginongo kit a niang, pe ginongo jami ma gimito. Ka dong gin pe onongo jami ma gimito. Pien gilego marac-ci, an pe aminigi, ci dong Catan aye minigi. Catan ma onongo kit ma Dini ma munu obino waco ni gin eni kine kilwongo ni lapingngi, kilwongo ni tipo marac-ci kilwongo nyinge ni Catan. En aye dong miniwu. Actually, gin ma myero wunge ni jami madwong ma kobedo i cawa-ni wan watye ka tic kwede-ni, polle jami pa lapiny, jami pa jok, en aye weko in inongo ni dano bedo ki lonyo madwong ento inongo ni kuc pe aye i kom jamine-ni. Dano bedo ki jami ento dong kuc pe. Dano onyolo litino kit ayang tipo miyo litinone, ento litine weng nongo bangeo, nongo litino bangeo weng. Pien ngat ma omiyo gin enoni pe jok jok ma malo, ngat ma omiyo gin enoni lapiny ma tye i ngom kany. Jami ma Lubanga ocweyo polo ki lobo-ni, en oketo jami weng kany. Ung, oketo jami ma myero wan wati kede. Ento jamine, ka ibitiyo ki lega alega, lega ne kit an awoco ni. Actually, gin acel ma amito waco, giko ki loka, en aye en, ka wun wulego, Pe wuleg gin marac i kom dano. Ka wun wulego, wun lulega ni egini weng mapat pat, pe wuleg gin marac i kom dano, tipo ni pe ye. Pe wuleg gin marac i kom lumonewu, en tipo ni ngeyo ni lumonewu tye, tipo ni ngeyo ni lumonewu tye. Wun ma wulego ki i gangwu lega ma an apwonyowu ni, wun ma wucito ka bako dogwu i kom tipo mapat pat, kalawinya ki ngo gini. Pe wuleg ni, kalawinya, wan dong watye ki peko mada, obedo wadeno can mwaka pyerangwen nicing, I cing, i cing, i cing, i cing, i cing Yoweri, wan acoli wamyero ni. Yin inekiwa Yoweri o. Ee, yin inekiwa gin dong. Yin pe ilego ki teno. Pe ileg tipo ki teno. Tipo ngeyo jami weng, in ileg mene ni nen me rok tye i gang. Ee, nen me rok tye i gang. Nen kit a kobedo i cawa ni. Laloc i eni ma in ikelo tye ka timowa kede. In konywa ki i kom laloc, ento pe icit ilig, icit ite tipo ci ilig gin marac dang irek i kom lamonini mono pi ticci, in ileg kit ma in itye kwede. Awaco kit man pien. Tipo owaca ni, Wac ki acholi kaka alwor ni gin pe ngeyo lega kit ma gin myero ileg kwede an kene. Bedo me cweyo cwiny kobedi matek mada ni Jo mukene ma gin tye ka waco ni gin gitye ki tipo, ma gin gikubo tipo me tekwaro, tin amito cikowu, tin ara amito cikowu ni pe icit ka lwongo ni tipo me tekwaro oneki dano. Tiponi ene ni, pe ilego kit eno. Tiponi ngeyo jami weng. Tiponi ngeyo ni ngede ene ba tye ka yelo Mawao moro nono. Atamo ni dong mito neko mawao moro in iwek i cinge, wek en aye oneki. He, wek en aye oneki. Dong kobedo i ngo ma Catan tye ka tic kwede? Catan tye ka tic ki bin mapat. In ka icako bako dugi, in ibiwinyo dwon mukene, dwon ma in ibiwinyo. Tye dwon mo ma in iwinyo ka icako bako dugi. Dwon mukene ma wan en kwo ongole mono dwon pa lapiny.

Ka in ibiloko kede ma gire jami mukene ma myero an awinyo ci akwero, en aye ni ka tipo ma waco ni omyera in icit alweny, tipo ma waco ni oh dano myero gulwony alwonya, dano myero gutim nini, ma eno ni tipo me tekwaro ko, eh, eno ni tipo me tekwaro ko. Ki dok bene ka inen kobedo i cawa-ni, Litino ma kobedi gin waco ni gin gitye ka lok pi paro peko pa Acholi, ento inongo ni gin kwanyo yo, gin kwanyo yo mito ni kwanyo yo me lweny, ikwanyo yo me me me me ma nongo gitiyo ki leb marac, gitiyo ma inongo ni tipo me tekwaro ko, tipo me tekwaro in ibako dugi ki lega ci en. Ma nongo imul ci en winyo dugi timo jami weng. Man aye atamo ni tin an awaciwu. Ngo ma Tibuni owaco ni ka olego lega, oleg kit enno? Eh? Lobo Acholi kobedi cawa-ni. Pol dano weng ma gin tye ki jami, ma gin tye ki tela, ma gin tye ki gin ka tic ma papatti weng, wunen ni ka wulego ni Lubanga kukonyiwu, Tibuni kukonyiwu, wun wuleg kit enno, dok jok ma malo.